Good work. Tobe korosia omochie oyo iga bw'omwaka ororokane at least for now obosafi eh, tomobekere egetanda ekiya iga ah, a new mattress kabisa omure are rino are iga nkomoretera tore endagera tomoretere are ebinto biria ebikoro iga ebi biasokire korwa nyomba egetanda keria egekoro kiarenge room eria yamate naki ekio ah, you have brought good guys. tokerwe ase kionsi getokia isiko kabisa mmh rero by the way timbwati light so I don't know eh korwa nyomba naki gochia koba but we will do it from the outside. Mwanche omorigereria ogosie voice rero naende nairanire ase enka ya omogaka Abel Miranyira ng'aki omogaka? Bwairire buya korwa riria gwantigete. Ng'aki korwa riria nagotigete amang'ana aria? Mbuya ande, endagera kwang'ete ingenderete koragera nare ritoroche noe ogirigentire mbuya ararie esare. Abasani bao bagwakeire esimi, ebagontebia nomoga akarema, naende nkoramenye ore amatuko amange, naende naintwe twetiganete gokorigia na emeroberi yonsi yao eikerane. Okay. Ekero kwarorire abasani naretire enchera bakorire asare. Ee, ase ayio abasani nabaya, egere baagerire oborabu bwasoire ka. Ee. Anyway, mwanche omorigereria eh, twakora emake over ya saha iga at least for now toramobekere omogaka at least orare Eh, enyomba eria imbe oyare nkware ebinto twasokia korwa are Ee, egakire mwanche omorigereria ebinto Eh, twasokia nobire sa- ase aiga Eh, ebinto ebi bionsi pi bia twarusia korwa nyomba bionsi pi ebinde ngosamba torari ah, so that ase aye iga ara at least arachenchi bono eh, mogaka nabo tore ng'a ng- iga kwarorire echenchi Eh, echenji naerorire mm. ah, naende nagokire sana Yeah. korora ng'a moirani lasima toira naende gochi tore koirana in a bigger way namaere bono nde torarore getanda torarore getanda

Eki ne kie side eye. Eki na gepima mwili. Eki iga. Mm.
Iga bono tokora pima torore ng'a. Iga na kebungira nigo gesoa rioka inge. Iga nabo kegosoa kebungire. Eh, Kebungire bori. Kebunge.
nabo kegosoa.
Okay. Igo igo tiga kebungu.
Tiba gochi kobungira egesunda imari. Mm. Mbuya okebungira.

Egento ekio nabo ekero kegwasha, gekogwasha.
Gekogaasa zaidi.
Nta. Yaani ndoche nomaete soka chete ebinto biao. kabisa. Naende iga nimanyete ng'a omonto naro omanyete gosaba igaa, mpaka tokorire na amasobi. Mpaka tokorire na ama- twasibire twasibire totaete korenge, twasibire kabisa. Ng'ai motire igoro, motire igoro ng'ai? Iga.
Tuonchore, tuonchore ebe ekerorokane. Eh, ah, kira.
Ekio barachika ase.
Getige gwanchekana.
Bono obosabi bobuche ekero kwabokire, aro obonto bwao obuya iga, bwarorokana koba oboronge. Yeah, very nice.

Ebinto ebi nimabeka Ekero kio nkobutore.
Bono intwe tobibange buna nenyomba ere complete hapa eh very nice chisuguri hapa arange getanda kiao eh are getanda kiao gotore ng'a ki okwara
Mm. Kogora. Eon.
Eh, kiga kero kina kero kimoroseri. Arangeti abere kabisa buna akora.

Banga ebinto ebi bionsi bire ime Tibirusi. Ee. Mm.
Hello.
Iga torugere. Eh, tokarangire ching'eni.
Amina.
Eh? Taribo. Alafu eh, bono chisuguri yago nkobanga tori torochuna tokonya kobanga egete eke tobeke Tobeke ebinto bionsi pi bibe complete. Chibeseni ibere. Egoesiberia negosiberia chianga. Rusia. Rusia nayo obwate ebichara. Abwate chinguru.
Rusia Nebichiko. Ene bichiko.
Kemo ebinto tokoriera amatoke, omochere. Neching'eni twarusia.

Naye gwakagwa. Naye gwakagwa. Igo ntweri. Etensio. Chisani ekero togocha gocha bono ekero togokorosia egasi ende otoke ng'a ekero ogotorosia ri- ritoke ntobwate ase tokoriera Ee bono. Ee. Sani chinsafi nare eri nere esani yaye specific Bekire.

Banga ango, banga buna, banga ango ogaaye ebinto biago, banga ango ogaaye ogotiga. Bono Nkere ki okobanga nse? Mm. ndoche Teneni moina. ebingotang'ani inse Teneni agwo. igakabanga. Banga ango mwago. Yango torarigereria omwaka. Banga. Eh. Nyebeke erare. Yes, ehe. Manye korwa ororo mbange eke. Mm. Aye bang. Beka igoro. Beka igoro.

Eye mbeka. kabisa Eh. ekare bono narete ya odm Eye ere buya yamina bono omogango noro igoro igoro noro ngochakera riko na omoyia noro ngokenyera ching'eni Ehe. na eplastic nere ekagwaita goika buya esaabo omanye Ende. gochaka Ende iga. neye iga Ah, Eh. kai ebichiko E- ebichiko ege- ege chisuguria chikanga gwachibeka yango nachibeka nsibeka Eh, nsibeka iga. gonsi Eh, nsa iga bas ebikombe Nekia machi.

Mobekere egekombe, omogati ache konywa ere echae.
Oyo tiga okire iga, acha konywera, tiga ndamoe ebisamunye bibere anya koria. Ara eria bono endagera kwaiywa.
Tiga mobekere amabere egekombe ekio moa anya.

Na inche nkoiraneria buya mono,
ekogera mbuya bono mwankonyire inde moyo, mosesenigwe onde moyo. Naki korokwa?
Ase amarieta nkorokwa Douglas Joseph, oyo ne uncle yane, inche bono inde omomura omobe omokogoti. Omomura omobe omokogoti?
Ee. Inki oratigerie bono, inki orakwane ase amang'ana kwarorire omochenu?
Uncle yane orayeteire aro ase togoteba ekeene, lakini rende. Buna Nyasae are moyo naende buna abaretire iga, inche ngosaba momokonye koreng'ana na omoyo oyomo, mosiboke momokonye, ase eng'encho oyeteire. Togoteba ng'a Ayubu nayeterete, lakini omanyete Ayubu ere ayeterete ase eng'encho abana baye bakwete, akeba, lakini ango eyane oyeteire akoboka mambia, omochando noria oria akonyorora, naro oyeteire. Ekero ekoeresa naro mange. Lakini oyeteire. Mbuya mono. Tiga to- toteme ase tokonyara ase erieta ria Yesu. Amina. Amen.
Naende by the way, ah, we will bring, nitori gochaka project ende onsi iga iga, onye nitori korarete abapastor igaa, eh, omof- nonye na omofather ase eng'encho na omokatoliki ore, gose omokatekista, tora cleanse omochie, then everything will start. Tari bo? Eye bono. Chibesa erenge erakosta. mpaka kira egento. Mpaka efuro oo bono Yes. gose mpaka efuro I quote the amount oroche the highest era- eratumeke
Ebiro tocha ang'e 150 150 inche nagaete na elfu mia tano na Eh yaani Mm. ebi na ebinto gete biri tokoragura bono ntetoku ntetokwana yonsi yonsi pi eh, at the highest abwo ebinto mbire nomoche buna ense ere Mhm. na ebinto mbiamenta Nabo okoira egento kogwanyorire chibesa ne chinke, nabo onde oche kera eke noo mia tatu hamsini abwo, gose okorigereria. Mia tatu hamsini, eria nekero tobegete chitirisa chia echuma.
Abwo eria chia echuma yaya, echia echibao. Chia echuma bono.
Echia echi nonye ne echia echuma, mia ine. Mia ine. Eeh.
Approximately. Ne emerango ya echuma, eria ekobekwa ebirore, mpaka ebirore. Omanyete ekero egokora igo ekero ogocha okobunga okoba komanya na ekebunguo. Nyoore nyomba enkomu ere nkorwa kera egento, nabochia gotata emiya ime abwo. Elfu mia ine.
Omwaka nomineti ng'a ne chinyarekane. Ase okwegena yote yatawesekana. Ee.
Ao mwanche morigererie ntarakora korwa ekenyoro eke iga, nabwate etimu enene iga iga all men abwo twakorire twensi iga kwe make sure ebinto ebi biabeire within a short time. Nyasae tagwancha egento eke gekoreka gaki ase aye iga. Mm, Mwaka, tiga tokore namasabo, tobeke ase amasabo tokore. Tosabe.
Ase erieta ria Tata, ria Omwana, ria Omoyo Omotakatifu. Amina. Tata oito ore igoro, rieta riao risikwe, obonda bwao boche, ogwancha kwao okoreke ense aiga buna igoro. Toe bono endagera yaito ya bono, otorusie ebibe biaito buna intwe togotiga abagotochayia, tobasa gotobeka ase ogoteemwa, na otobogerie ase obobe bwensi. Amina. Nanchire Nyasae Tata omobui kegima, omotongi igoro na nse, na Yeso Kristo, Omwana oye omomoime omonguru oito akaberekwa nomoyo omotagatifu, oboretwe na Bikira Maria, osusuretwe na Ponsio Pilato, obambetwe ase omosaraba, okwete otirimbogete gochia magomba, oorogete korwa ase abakure, korwa nairane kogambia abagima na abakure. Ekirisiko atorikwe egetakatifu, kobekwa amo kw'abatakatifu, korusigwa kw'ebibe nomobere okoera, Amina. Tosorore. Omonene nakoiraneiri buya, ase enka yane abageni baika abange Omonene, ayatwakorire Omonene. Ayegwika kwarorire, nkorwa bare nkae gaiga nkogenda barue Omwana bw'Omorembe atigare oo, nase bakogenda Omonene obe naye entereba yabo y'ekeene, obaikwe buya Omonene. Na ekero togocha koumerana, erio Omonene obakwe naende otogigwe. Onsi Omonene ayare abagokore enkeye. ob'omoteneneria ase chibundi, na ase abarigereria, na ase abatangasachi aba bagocha bagokora eprojekiti eye, ase okwegene-e-era ase ogwancha kwao na ase omoyo bw'obwanchani, erio tokobaake na togotogie na obonene bwao bororekane. Twetigire ase ore omonene buna bono bakorunka iga ase bakogenda, Mbaike buya, nainche ki bagontiga nka nareri Omwana bw'Omorembe atorende goika engaki naende bagocha gotoinyora gocha gotorora. Rora chindagera echi batoeire Omonene, ebi batoeirete ogwesiberia, ebi batoeirete okoriera, obaaku naende oegwe Omonene, Omonene ase barusia naende obiranie ororo basesenigwe naende bamente naende bamente chingaki chinde. twetigire ase ore ase totakora amaronge, twabere ebibe biaito egekogera, intwe nabasari abareu. Onsi tiga abe buna bwanchete ase oborai bwa Yeso Kristo Omotooria oito. Amina. Ase erieta ria Tata, ria Omwana, ria Omoyo Omotakatifu. Amina. Asante. Thank you our sister Mokogoti, I know you are continuing ne initiative yo ko make sure ng'a Ng'a omogaka oyo iga nko- nko- nkonyora are nonye na enyomba eh, may God bless you and let your team whatever best they can torore ng'a twachenchirie obogima bwa omogaka oyo. Amina. Tari bo?
Ee, Nyasae abarende, Mm. naende abaseseni, nase mokogenda mogende buya, na Nyasae abe nainwe emiaka yonsi, Mm. na inche ekinde nkaa, obogima mwantebia, Nyasae nandende, egere mocha monyakondora na ta kemogocha mwateba nomogaka oria tata mbuya are, ee gaki tonya gosaberana amayaga tore moyo. Egento kia omoerio nkeri na, sesenia, konya oyomino kare moyo aroche muna mwankonyire iga ndoche nabasesenirie. Ebiamang'ina.
Ekogera konye Konya ase ebirengererio biane inche omonyene ime nachandekire emiaka emetambe, nonya na abana bane omanyete ebara aboba buna bakinerete obogima obobe, bono bagochi korora nonya na amarwere aya buna ekero mosubati omwabo arwara barenge gocha barera ba bobo ambatebi bana bane gaki, tinde omoyo oyomino naende nkobwene are naende moseke nere. Naende bono inche narenge nabwate obobisia gete na. nachandekire mono engaki entambe, abana aba tinkobatebia, akanyomba aka buna amenyete iga, Nyasae ogwancha ekero ndatimoke, narenge koenigwa riria kegima, tinyakoa abana aba obosooku. Yaani akanyomba aka buna moroche buna namenyete iga, lakini bono Nyasae obabwatire okoboko, mwaantenenirie, naende Nyasae namentee emiaka ya Yakobo. Amina. Ere tingocha gokuborera, gwategera amatangaso akare eri nkare naro iga, ng'aki aka naka mwagaki. Nakwo akaerete no,
akwo.